Okay. Ɛhɔ na wɔde saa chart no maa no sɛ ɔyɛ adua no base yi. Okay. Aduanafoɔ no a na bɛte bɛka confederacy no ho no, bɛn bɛgye tom sɛ yɛn Nana Ado Damanhene no yɛ adua no base yi. Okay. Wote aseɛ? Na you see, ɔhu, ɛɛ, sɛ yɛbɛka sɛ Na sumgya na ɛyɛ dua no piesie no, ɛyɛ highly debatable. Okay.
Debatable in the sense sɛ Akanfoɔ nyinaa yɛ abakɔsɛm kyerɛ yɛ sɛ yɛfiri Old Ghana Empire, yɛfiri Abyssinia, Ethiopia mane no mu hɔ na yɛ migrate baeɛ ara ba bɛtenaa eh, Old Ghana Empire, Mali hɔ baabi. Senegal area. Wote aseɛ?
Beyond Senegal. Yeah. Ɛhɔ na yɛfiri baa ha, baa baabi a na yɛte yi. Enti yɛn Akanfoɔ nyinaa gye tom sɛ yɛbɛbɔɔ yɛn ho dɔmpem wɔ Ghana Empire hɔ ne yɛ migrate baa ha deɛ a,
ɛnneɛ
the tradition sɛ Asuagya ka sɛ mefiri fam no, ɛno no na ne bɔ abira.
Ɛso da so mo mo moyɛ aduanafoɔ. Nti yɛn nyinaa na ɛfiri hɔ baeɛ a, ɛnneɛ saa berɛ no na mo nso mowɔ he na mokɔfirii fam? Na bere bɛn so koraa na mofirii saa fam? Bere bɛn no na mofiri fam?
Wote aseɛ? Ɛno no, abakɔsɛm a moasua kyerɛ sɛ mefiri fam, mefiri soro ne siiɛ nom ne adeade no, yɛde kyerɛ indigenous. Kane no ne ɛko gye nsaase. Enti sɛ wo ne wo dɔm migrate kɔ tena baabi, mo tu ɔmantuo kɔ tena baabi, na sɛ obi bɛto mo na obisa mo sɛ mo firi he? Na mo ka sɛ yɛfiri baabi ne bae a, obetumi aka akyerɛ wo sɛ ɛneɛ asaase a mo te so no ɛyɛ me deɛ, mo mfiri ha nkɔ. Wote aseɛ? Na mmom sɛ ɔkeka sɛ mfiri fam ne mpieɛ deɛ a, Na kyerɛ sɛ asase no yɛ wo deɛ. From origin. Origin, ha na mete, anaa mfiriso ne msiane bɛsi ha, nti menkɔtena baabiara, ha deɛ a. Wow. Na kyerɛ sɛ wo ne hɔ, obiara ne ho kwan sɛ ɔpam wo, nti na yɛde. Ɛyɛ fictional statement.
Very good, yɛka na does it make sense? No, no, no, no. Historically does it make sense? Nothing comes from the sky. In history we believe, philosophy of history, neɛ yɛka a yɛgye tom ne sɛ reality, physical thing a woahu a yɛfrɛ no empirical evidence, provable evidence.
Na wammoa foforɔ biara bio nti hwan na yɛapue afiri fam at once in a in history? Nso obi gyina wei so de kontɔkwa yɛ yɛn ho adi. Enti no no no ɛkyerɛ indigenous, mefiri soro no baeɛ, mefiri fam no baeɛ nom ne adeade no ɛkyerɛ indigenous.
Okay. But obi ka sɛ mefiri cave bi mu deɛ a, ɔhu sɛ kane no n'adane nni hɔ. Yeah. Enti sɛ yɛtu amantuo kɔtena baabi na yɛhu sɛ abodan bi wɔ baabi a nsuo atɔ a yɛnkaeɛ a, yɛtumi kɔbɔ yɛn ho adwaa wɔ Yeah. hɔ kakra Yeah. ansa na akyire no yɛasisi mpopadan nom ne nea ɛkekaka ho na yɛatena mu. Enti mefrɛ abodan bi no deɛ ɛyɛ anidahɔ. Hɔ na wɔkɔtenaeɛ. Hɔ na wɔkɔtenaeɛ. Ɛkyerɛ sɛ hɔ na yɛbɔɔ no firiiɛ. Saa na ɛteɛ. Wokɔ Techiman a, yɛsi yɛfiri Amowi o, Amowi cave nom na yɛfiri nohoa baeɛ sɛ yɛbɛtena hɔ. Me nana, na mebisa no sɛ, Ah, nana, wo werɛ afiri so aba bi? Ɔde, Soro hɔ, soro hɔ. Ɔka atifi hɔ sɛ, Kong, Old Ghana Empire, Mali no sɛ ɛwɔ soro.
So ndɛ nyina ɔyoko fo fri Bouna Bouna na ɛwɔ Côte d'Ivoire yɛ migrate from ayi yɛfrɛ no sɛn Old Ghana Empire bɛbɔ yɛn ho atenaseɛ ɛwɔ Bouna yɛfaa no sei na ɛba hɔ na ɔyoko fo fri wote ansa wɔn faa no saa bɛbɔ wɔn ho dɔmpem ɛwɔ Ashanti region Enti mefiri fam nom ne adeade no deɛ, ɛnyɛ adeɛ a yɛn historians no yɛgye tom. Because ɛne adwene ne nteaseɛ nyɛ adwuma. Te sɛ nea mekaeɛ yi, sɛ Akanfoɔ nyinaa yɛ migrate from Old Ghana Empire hɔ na ɛbaeɛ deɛ a, na Aduanafoɔ a yɛka ho deɛ a, na Sumgyam yɛ Aduanafoɔ deɛ a, Ɛnneɛ mo, mo nam ka sɛ, Aduanafoɔ nyinaa yɛ, yɛ, yɛfiri asumdɛ a, na yɛ a yɛfiri eh, Ogranan Empire so baeɛ no, eh, na yɛfiri he ne baeɛ?
Wahu? It doesn't make sense. Nteaseɛ bi na anyɛ adwuma wɔ kasa bi. Nteaseɛ bi na anyɛ adwuma. Yɛka de sum baabi, yɛka de kyerɛ biribi ase. Yɛbaa saa asumdya, yɛtwaam hɔ ansa na yɛrekɔ Akwa mu. Yɛkɔ Twifo Herman na yɛkɔɔ Akwa mu. Wote aseɛ? Ɛna hɔ nso,